Безнең безгә шулай ук сорауларны WhatsApp номеры буенча бирергә була. 89270379110 сайтта күрсәтелгән. Беренче сорауны Фәнис Наилевич сезгә бирик. Сез ни өчен, ни сәбәпле бу спектакльгә ничек килдегез? Бу спектакльгә алыну тарихы хакында әйтеп китсәгез иде.
Исәнмесез, хәерле көн. Бүгенге көнгә килгәндә, шушы спектакльгә килгәндә, без искә төшерәбез инде элеккеге сөйләшүләрне. Ничектер бер Нәбирә апа 4 ел элек булгандыр инде бер театрда очрашып сөйләшкән вакыт Вәсилә ханым да әйтте аны, ни дип теге менә китердек пьесаны дип. Дүртме, бишме икән? Бишләп бардыр, ие. Бардыр. Шул вакытлардан ук Бу пьеса безнең театрда бар иде. Аны Тәсим апа урнашмакта булсын. Инсценировкасын язган иде. Һәм үзе куярга да тиеш инде ул. Ул вакытта ук уйда йөрде, йөрде, менә насыйп булгандыр. Без яңа ел алдыннан Зөфәр абзый белән Сөйләшеп, шулай итеп алынырга булдык. Бик теге күңелдә озак йөргән әйбер тиз генә кереп китте ул. Күңелдә озак йөргән әйбер. Хәм декабрьнең 23-ендә башладыгыз бугай, да? егерме өченче декабрьдә беренче читке булды уйланып куярбыз дигән менә хәзер шушыны инде куярбыз чыгарыбыз дигән фикер тәгаенләп килде бер унынчы декабрьләрдә унынчы декабрьләрдә без декабрь аенда ике спектакльга бер вакытта утырдык дисәк тә була Һәм менә шушы утка очкан күбәләктәй ул шуларның берсе. Менә шулай килдек һәм Аллага шөкер, бик э, матур гына бара. Алгарак китеп тә әйтеп куйым, э, билетлар сатылып беткәнгә күрә, ике көнгә э, куйдык 22 февральга көндез сәгать 12-гә тагы бер спектакль. Һәм 20-се көнне, әле сезгә әйтү дә булыр, 20-се көнне безнең пресс-показ булачак. Пресс-показ һәм сәгатен ничәдә? 16 сәгатьтә.
Э, менә әйе, сөйләшеп бетеребез дип торган идек, әйтә башладылар инде. Э, вакытын, вакытын ничәдә икән? Менә әгәр дә сәгать э, кичке 4-тә икән инде, кичке 4-тә булыр.
Рәхмәт. Э, журналистлар безнең әле сораулары булыр. Э, Нәбирә ханым, сезне э, сезгә сүз бирик. Бу спектакль нәрсә турында, ни дәрәҗәдә әйтергә ярый, шуны әйтеп китсәгез иде инде. Мөмкин дәрәҗәдә һәм спектакль бу ошадымы? Менә сез бит инде аны әсәр буларак бер төрле күргәнсездер. Кайбер вакытны язучылар шулай дип әйтәләр, мөмкин менә үзгәреп бетә, кемгәдер бәлки ошап та бетми торгандыр. Яли. Сез ничек кабул иттегез спектакль вариантын? Э, микрофон.
Бераз дулкынланды, чөнки бу әйбер инде безнең бу э, спектакль әсәр дип инде әле әсәр дип атырга кирәк. Ул инде безнең Фәнис Наилович аны белә, Безнең бәгыребез аша узды кебек инде ул. Аны Тәслимә, мәрхүмә Тәслимә Хәләф бик талантлы артист, педагог иде бит инде. Ул аны шул хәтле куйдырырга дип җырды. Һәм бер күпмедер дәрәҗәдә янды да була инде шушы менә куям, куям, куйдырам, куйдырам дип. Чөнки ул анда үзе уйнарга да хыялланды. Менә өлкән Мөнәвәрәне, ә яшь Мөнәвәрәне инде ул үзенең менә шәкерте Гүзәл уйнар дип өметләнә иде. Ләкин ул сузылды-сузылды. Менә мин Фәнис Наилевичка шул хәтле рәхмәтле. Ул вакытта театрда бит инде аз гына теге Мохит башкара, диде. Ул миңа әйтте, Нәбирә апа, сабыр итегез инде, без аны барыбер куябыз, диде. Менә сабыр итә-итә, шул биш ел узып киткән инде. Бик кызганам, менә Тәслимә үзе күрә алмады. Бу аның өчен шул хәтле зур сөенеч булыр иде инде. Ә болай инженерка килгәндә, э, ул бит инде минем белән өченче әйбер эшли, менә өч әйбер эшли дияргә була. Әлбәттә, Язучының әсәрдә язган бөтен эпизодларында сәхнәгә менгезеп булмый. Ләкин ул моны шул хәл итеп оста эшләгән һәм миңа бернинди дә хилафлык китермәгән. Ул инде ул вакытта әйтергә кирәк, үзеннән өстәмәгән, бозмаган, әйме, аның сюжетын үзгәртмәгән. Ул менә шундый итеп, матур итеп җыйнап кына алган һәм җыйнап кына итеп эшләгән. Бу әсәрдә Бөтен әйбер аңлашыла. Кайбер язучыларның әсәрләрен инсценировка ясаганда аңлашылып бетми бит. Ә монда бу тулаем үзе бер сәхнә әсәренә әйләнгән. Мин аның инде эчтәлеген сезгә озак сөйләп тормыйм, аны сөйләмим дә, чөнки кызык та түгел ул. Кызык кызыктыр да, ләкин әлеге артистлар өчен кызык түгел. Шуны әйтәсем килә. Менә миңа һәрвакыт әйтәләр инде, сез аны каян алдыгыз, бу сюжетын? Менә бу ут качкан күбәләктәй. Ул ут күбәләге дип Язылды 34 ел элек, хәтта 35 ел бу әсәргә. Безнең әти менә һәрвакыт әти белән әнинең сөйләшкәнен тыңлап утыра торган идем мин. Әти әйтә торган иде, син хәтерлисеңме менә әнигә инде. Ни, авылда безнең урман каравылчысы бар иде, Настя исемле хатын. Менә аның ире сугышка киткән, Настя калган аның урынына. Ул Настя менә шул хәтле батыр хатыны я балта күтәреп чыга торган иде инде. Ул заманнарда бит инде урман бик кадерле әйбер булган, анда теге артык агачын да кистермәскә тырышканнар. Хәзерге кебек газлар юк. Менә әти әйтә, ә син ди хәтерлисеңме, менә авылга балалар куркып кайта торганнар иде. Чөнки каршыларына теге озын сакаллы, җирән сакаллы ирләр чыга торган булган. Һәм алар нәрсәдер эндерсәләр, безнекеләр аңламаган, татар баласы аңламаган дип инде. Менә ничектер менә шушы әйбер минем күңелемә кереп калды. Күңелемә кереп калды да, мин озак уйлап җөргәннән соң, минем Настя Мөнәвәрәгә әйләнде. Башкасын сөйләмим инде, Зөфәр Әйма. Башкала, башкаларын сөйләп тормыйм. Ә безнең Аксубай урманнары, алар э, соңгы вакытта гына сирәкләнгәндер, алар бик куе калын урманнар иде анда. Анда без инде балачакта йөри торган идек, анда бер керсәң, адаша торган идек инде. Деревья были большие. Әйе, әйе, агачлар озын иде, агачлар биек иде дигән кебек. Менә шушыннан алынды бу әйбер. Инде мин Рольләрен карап чыктым. Бик көчле артистлар уйный. Һәм менә нәкъ менә э, Зөфәрнең режиссер булуына да сөенәм, чөнки тәҗрибәсе зур. Ул минем заманында Тәслимә балар минем сихерчене куйганнар иде. Бик матур уйнап киткәннәр. Менә театр кешесе, сәхнә кешесе, артистларның сайлап алу э, сайлап ала белә, холкын белә артистларның. Мин нәрсә дип әйтәм? Мин Инде дулкынланып моны көтеп тә торам, ничек булыр икән, ничек уйнап чыгырлар икән, халык яратыр микән, тамашачы йөрер микән? Һәм инде йөрер дип уйлыйм, Алла бирсә.
Рәхмәт, режиссерга сүз бирик. Зөфәр Назымович, сез әйтеп китсәгез, менә ничек сез бу әсәргә алындыгыз, нинди Хисләр, нинди кичерешләр белән һәм сезгә дә шул ук менә сорау, әсәр һәм спектакль әсәрнең эчтәлегенә сез ничек уйлыйсыз, тулыландымы спектакльдә әллә хилафлык килмәдеме?
Спектакль дип, әле спектакль дип Булачак спектакль, әйе, булачак спектакль дип сөйләшик. Әле эш процессы бара. Мин дә бу әсәргә Тәслимәнең Уткачкан күбәләктәй э, инсценировкасы Яңа татар пьесасында җиңеп чыкты. Аңа хәтле дә беләдер идем инде, сөйләшеп йөридек, чөнки Нәбир әйтеп китте, минем беренче режиссерлык эшем, бусы җиденчесе, Нәбирәнең сихерче әсәре буенча Куелган спектакль иде. Тәслимә мине яндырды. Без аны Тәслимә белән безнең гомумән э, рухи якынлык бар иде. Ул бөтен кешене дә якын китерә иде. Сөйләшә, дустанә сөйләшә, ләкин җанына җибәрмидер иде. Безнең аның белән җиннәребез туры килде. Беренче күрешкәннән үк, мин күчмә театрга килгәндә, килгәннән үк аның белән җеннәребез килеште. Һәм менә шушы татар пьесасында җиңеп чыккач, ул мине яндырды, без илһамланып, без уйнарга гына тиеш иде, аны куярга тиеш иде режиссер башка. Ләкин шулай булмады, булмады, булмады. Аннан соң әйдә, әллә үзебез яшеренеп, как э, даими эш итеп куйык мәллә дигән фикерләр дә йөрде.

Тәслимә дускайның рухына багышлап, мин бик теләп, беренче әйтүенә шатланып, сөенеп, кире алмасыннар дип куркып, куйдырмый калдырмасыннар дип куркып, шуңа күрә Моментын эләктереп калып, тотындым бу эшкә. Минем инде күз алдымда бар иде, әлбәттә, Нәбирә әйтеп китте, Тәслимә уйнарга тиеш иде, яшь Мөнәвәрәне Гүзәл уйнарга тиеш иде. Ул безнең шәкертебез. Шуңа күрә инде хәзер ул өлкән Мөнәвәрә, яшь Мөнәвәрәбез, яшь артистка хәзер. Мин башка әйбер сөйләп тормыйм, әсәр тирәнлеге белән. Гомумән, Нәбирәне язучы буларак бик хөрмәт итәм. Кеше буларак та хөрмәт итәм. Сихерче дә үк әйтәдер мин, ничек Нәбирә син хатын-кызның яратуын гына түгел, ирләрнең ирләрнең яратуында бөтен нечкәлекләре белән, бөтен Ирләр, ирләр, э, ирләрнең э, табигатеннән чыгып яза беләсеңсен дип теге вакытта ук аптырыйдырым. Чын мәгънәсендә кеше характерларын, кешенең яшәешен, уй фикерләрен тирәнтен аңлап, э, менә чын мәгънәсендә халык язучысы син Нәбирә. Анда Нәбирәнең әсәрендә Мизансценаларда язылган, ничек итеп башын борасы да язылган, кайчан ята, ничек итеп карый, нинди оценка бирә, э, оценка татарча ничек була бу? Бәя. Бәя дип аталмый инде ул, менә э, оценка. Образ, образ үзенә ни? Реакция, аның ние, кабул итүе, э, барысы да язылган, ачык язылган. Ачык язылган, ә инде тәслимәнең инсценировкасында анда аны аласы да шуны күчереп кенә куясы. Ләкин инде хәзер заман үзгәргән саен, без дә үзгәрәбез, э, яшәгән саен э, Психологияне дә, кешеләрнең язмышын да, бу очракта ул герой үзен ничек тотар иде, ничек хәл итәр иде, ниндиерәк уйлар килер икән башына дигән хәлләрне без белгәнгә күрә инде хәзер миңа Шуңа күрә миңа җиңел булды, чөнки әсәрне яратуым бер яктан көчле булса, икенче яктан мин үземнең артистларымны беләм. Үз театрыбызны беләм, мөмкинлекләрен беләм, шуңа күрә эшләве рәхәт, эшләвен яратып, дустанә эшлибез. Бары тик э, бер-берсен яраткан ир белән хатыннан гына матур, тәрбияле, мәхәббәтле балалар туа ди. Шуңа күрә артист белән режиссер арасында шундый бәйләнеш бар икән, шундый багланыш бар икән, бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңә юл куеп Аңлап, бер-береңне аңлап эшлисең икән, димәк, матур бала, матур спектакль туар дигән өметтә калам. Әлхәмдулиллах, шөкер Аллаһ бирсә. Ә калганын инде хөрмәтле укучылар, хөрмәтле тамашачыларыбыз театрга килгәч барысын да күрерләр дип. Хәзер бит модага китте, серне саклыйк дип башлыйлар. Аннан соң э, бу әсәр нәрсәсе белән мине үзенә җәлеп итте. Мин бер нәрсәне аңладым. Сугыш дигән котчыккыч әфәт, җимергеч көч. Сугыш кешеләр язмышыңна түгел, ул җир йөзендәге барлык тереклекләрне дә, барлык үсемлекләрне дә, барлык бөҗәкләрне дә юкка чыгара торган куркыныч бер афәт. Һәм менә бу әсәрдә мәхәббәт белән бергә, ә мәхәббәт барсын да җиңә. Барсын да җиңә. Менә шушы мәхәббәт, шушы куркыныч афәткә каршы торуда кем Шушы сугышка каршы торуда кем үзен ничек тота, кем ничек итеп кабул итә, кем ничек итеп көрәшә, сугышта булсын ул, тылда булсын ул, хезмәте беләнме, үзенең сугышка булган мөнәсәбәте белән, карашы беләнме, менә шушы шундый зур кыйммәтле фикер ята монда, шундый тирән фикер ята. Кешеләр үзләрен сугыш вакытында ничек тоталар, бер-берсенә карашлары нинди? Менә шушындый һәм мәхәббәткә карашлары нинди? Менә шушы кешелекнең матур, кыйммәтле сыйфатлары да чагыла бу әсәрдә. Менә ул шуның белән дә миңа бик кыйммәт, кыйммәт булды. Кешеләр үзләрен ничек тоталар, бу халәттән чыгу юлларын ничек эзлиләр? Патриотизм дигән әйбер дә бар монда. Һәм инде, әлбәттә, э, романтик драма дип язылган иде. Һәм ул хәрефен дә алыштырмыйча, хәрефен дә үзгәртмичә, кыскартырга да э, кызганыч әсәр. Озынрак, озынрак кызганыч. Чөнки барысы да, бөтенесе дә нәк кирәгенчә

Сәфәр, көчле ир, ул мәхәббәтне шулай ук үзенчә аңлый. Ул да ярата, ләкин үзенчә ярата. Эчтәлеген сөйләмим. Эчтәлеген сөйләмим. Эчтәлеген сөйләмим. Юк, э, әйтәсем килгән фикерем, э, э, нидә теге ремаркаларында әсәрдән алынган сүзләр язылган. Менә шуңа күрә Кыздырасың бит. Кыздыра бит әсәр. Гомумән, афәрин, афәрин. Тулыландырып әйтергә була, монда дөресен дә бу әсәрдә барында мәхәббәт тә бар, хыянәт тә бар, э, ялгышу да бар, тормышта нәрсә бар, бөтенесе кергән монда. Үзегезне шул вакытка кайтарып, ничек итеп яшәгәннәрен, ничек итеп күңелегездән үткәреп китәрсез? Шул вак ситуациядә, шул вазгыятьтә мин әгәр дә шунда булсам, мин нишләр идем икән? Мин ничек хәл итәр идем икән бу хәлне дигән Тамашачыга менә бу фикер калдыра торган әсәр, тирәнтен әсәр, уйландыра торган әсәр булганына күрә дә әле ул миңа бик якын, бик рәхәт күңелемә.
Рәхмәт Гүзәл Гайдуллинага. Бирәбез сезне. Бу нинди характердагы герой һәм менә әйтелде бит инде сез башта яшь Мөнәвәрәне уйнарга тиеш булгансыз, хәзер өлкән Мөнәвәрәне. Э, хәзер менә ничек дип уйлыйсыз, кайсысы кыенрак булган, кайсысы ниндирәк э, герой, кайсысын уйнарга сез э, күбрәк үз сайлау мөмкинлеге булса, кайсысын сайлар идегез? Алар икесе дә бер.
Яше дә, карты да. Карт дип, ай, әстәгфирулла. Яра инде, Зифар абый дөрес сүзгә ни? Аларның аларның аермалары 4-5 яшь кенә. Моннан бер 16-17 еллар элек булгандыр ул, әйе бит.

Менә уналты еллар микән, ничәнче ел булды икән. Шул вакыттан 2004. 2004 ме? Әйе, менә 17 ел икән инде, 16, 17. Шул вакыттан хыяллана идем яшь Менәүрәне уйнарга. Еллар үтте, еллар үтте. Хәзер менә өлкән Менәүрәне Уйнарга да насыйп булмас инде дигән Инде мин өлкән Мөнәвәрәне дә уйнау яшеннән уздым ахрысы дигән вакытта шушындый бәхет миңа елмайды. Соңгы вагонга сикереп утырдым. Бәлки берничә ел үткән булса инде, соң да булыр иде. Нәбирә апаңны сорасаң, аннары соң олырак Мөнәвәрәне дә язып бирер. Амин, амин, амин.
Һәм, чыннан да, теге аяз көне яшен суккандай, бик тиз булды бу. Айнып та өлгерә алмадым Яңа ел алдыннан. Аннары Яңа ел мәшәкатьләре һәм менә дөресен генә әйткәндә, Яңа ел бәйрәмнәре узып киткәч кенә ныклап эшкә тотындык. Әлбәттә, болай кыска вакыт эчендә булыр дип уйламадым. Аклану булып яңгыраса да, вакыт җитми бит инде ул, кемгә генә кагылсаң да, нәрсәгә генә тотынсаң да. Хәлем хәл, хәлем хәл, Аллага тапшырып, уйнарга, менә шушы процесс бара, эзләнәм, борчылам. Хәзер инде кайвакытта теге эшсезрәк яткан вакытларда уйлыйсың бит, нәрсә өчен театр артистын алдарак пенсия бирәләр икән, нәрсәгә алар алдарак пенсиягә чыгалар икән, дигән фикерләр юкка чыкты. Дөрес икән әле, безгә за вредность та түләргә кирәк икәнен әйтәм. Менә артистканың ул вакытта, эх, пешекчем булса иде, эх, нянькам булса иде, кызның репетиторы булса иде, әле бит тормыш мәшәкатьләре дә бар. Менә бөтен дөньяны онытып, иреңне, балаңны, гаиләңне онытып, шушыңа чумып, беркем дә шалтыратмасын да, беркем дә борчымасын да, менә шушы Менәвәрә булып яшәргә генә кирәк мохит булырга тиеш икән. Менә шушылай борчылып, шатланып, һәр көннән ләззәт табып, шушы иҗат ләззәтен табып яшим. Бетәчәк бит бу мизгел. Тиздән бу репетицияләр бетәчәк бит. Бу көннәр артта калачак бит дип, һәр көннең кадерен белеп, сусап, яратып, шатланып эшлим. Баланы тугач, аны тәрбияләйсе бар, шуны тәрбияли башлыйсың аннары.
Әйе, менә хатын-кыз корсагында баласын йөрткән кебек, Бик тиз туачак, только бу үзебәрә бик вакыт эс. Тугыз ай көтәргә вакытыбыз юк. Тугыз ай көтәргә вакыт юк, бара еш ай ярым эчендә чыгып. Ай ярым эчендә чыга торган хатын кызның иң гүзәл сыйфатлары гына, иң самими, иң мөләем сыйфатлар гына җыелган ул Мөнәвәрәдә. Андый Мөнәвәрә булыр идем мин. Әмма андый булу өчен нинди булырга кирәк? Менә шул тормышта яшим.
Рәхмәт. Э, сезнең сорауларга күчик. Әйе.
Симбика журналы э, Чулпан Галиәхмәтова Гүзәл ханым. Беренчедән сезне котлыйм. Сез Карим Тинчуринда миңа калса иң нәфис сексуаль Актрисларның берсе. Рәхмәт. Мөнәвәрәне ул шикарно уйнарсыз дип өметләнәм. Һәм ышанам. Э, Сорам э, режиссерга һәм директорга, наверное, 17 э, ел яткан дип аңладым. Бу спектакль, әйме спектакль инсценировка. Инсценировка, әйме. Бу нәрсә белән бәйле? Без моны сез тегеләй дә былай да сөйәдегез, точно әйтеп әйтмәдегез. Директор шулык бу элекке режиссер белән бәйлеме нидер? Уртак тел таба алмаудан тордымы, нишләп шулай озакка сузылды, әйме? Һәм икенчесе, безгә монда программа бирделәр, анда яртысы диярлек Казан театр училищесы студентлары. Моны нәрсә белән аңлатарыгыз? Театрда башка үз артистлар картлармы, җитмиме, уйный алмыйлармы әллә? Юк, анда күбесе икенче состав булып кергән. Шуңа күрә беренче состав та бар, икенчесе дә бар. Хәзер вакытта без ияләндек инде. Күбрәк күрәсебез килә ике составлы. Менә бу пандемия вакытында, белсәгез, безнең сентябрь аенда, октябрь аенда ничә спектакльне алмаштырганны һәм көнендә ничә ввод керткәнне, ну, яңа уенчылар керткән, уйнаучы артистлар керткәнне инде ввод дип теге Татарчасы ничек буладыр. Шуңа күрә хәзер карыйбыз күбрәк ике составтарак кертергә. Тормыш булгач нәрсә генә булмас, берсе авырып китсә, икенчесен булды шундый вакыт, 18 дә 30 спектакль башланырга тиеш, ә бер артистыбызны шуннан алып киттеләр скорый помощь белән. Ә килгән тамашачы ул берничек тә аңа катнашы юк бит. Ул акчасын түләгән, килгән. Кичен шуңа багышлаган. Безгә һәрвакытта тамашачыга аның кичен, аның мәдәни үткәрәсе килгән кичен без боза алмыйбыз берничек тә. Без аларга аны безнең э, ниндидер э, уңайсызлыклар килеп чыга икән, аларны без аларга тамашачыга күрсәтергә тиеш түгел. Үткән үткән инде, хәзер киләчәкне э, кире кайтарып утырмыйк. Ни өчен куелмаган, сәбәбен дә аны берничек тә кире кайтарып булмый, шуңа күрә Аның гаеплесен дә эзләп тормыйк. Студентларга килгәндә, алар чыгарылыш курс студентлары, минем студентларым. Минем яңалыгым шуң чыгарыш курсындагы. Алар беренче курста аларны тәслимә җыйган иде. Мәрхүмәкәем. Хәле авыр икәнен белгәндер инде, чакырып нитте дә, әйдә, Зөфәр, ал әле балаларны, әниләре булган иха, әтиләре булыр диеп. Юк, мәйтәм, минем театрда эшем күп иде, актым да юк. Әгәр дә мин бирелсәм, мин бүтін жанымны бирергә тиеш аларга. Мәйтәм, мин әйтәм, менә безнең студент Раил Мөхетдинов, аңа бирик. Ул укыт Раил икенче, өченче курсны укытты да, остаз зинхар өчен әйдә алын инде, алын инде диде дә, шуңа күрә дүртенче курста мин алар белән эшли башладым. Һәм алар бездә практик үтәләр, Турский практик үтәләр. Шуңа күрә мин аларның практикада була, инде киләчәктә Ошап китсә директорга, аларны бәлкем театрга да алырлар, чөнки театрда чыннан да яшьләр юк. Ә анда яшьләр. Яшь дигәннәр бездә хәзер урта урта буынга кереп баралар. Өлкәннәребез бик күп китте. Спектакльләр булганда күчтеләр. Сугышка китеп бетте.
Яшьләр генә кала бит. Яшьләр генә кала анда.
Шуңа күрә алар студентлар Нда катнаштырырга уйладык. Күмәк күренешләрдә алар безнең катнашачаклар. Ә инде практика буларак алар теге геройлар артында да торалар. Аларның өстәмә эшлә, әни өстәмә эш түгел инде, ничек дип әйтик, практик эшләре Ләкин аларында уйнатачакбыз киләчәктә алла бирсә. Монда алга таба да карарга кирәк, дөрестән дә э, алга таба карап, менә әйе, театр яши, дәвам итә, кемнәрдер килә, кемнәрдер китә. Э, менә театр училищесындамы, театр э, культура институтындамы, мәдәният институтындамы чыгарылыш курсы студентларын күбрәк, күбрәк җәлеп итәргә тырышабыз һәм менә алга китеп Әйтеп узам, тулы, тулыгаем ук әйтеп бетермим. Безнең белгәнегезчә щеткалар, укулар бара. Ике айдан артык инде өч ай, өч ай бик күп әсәрләр килде. Һәм без үзебездәге Тата милли драматургия үзәге булырга тиеш бездә һәм аның менә кайбер әйберләре инде без хәзер үк алып барабыз. Һәм шуның бер бер кечкенә генә нәтиҗәсе иттереп, апрель ахырында безнең булырга тиеш була эскизлар. Бишме, алтымы эскиз сайлап алулар бара. Һәм ул биш-алты эскизны безнең театр артистлары гына эшләп бетерә алмаячак. Шуңа күрә без чыгарылыш курс студентларында шул эскизларга кушырга уйлап торабыз. Һәм ул аларга башка театрлар Күз алдында дип әйтим, һәм безнең театр да шунда ук, һәм Татарстанныкы гына түгел, читтәгеләр, читтәге театрларны да чакырачакбыз. Ул артистларны күрәчәкләр, ничек уйнаганнарын. Һәм Аллаһ бирсә, аларга бик э, зур этәргеч булачак э, эшкә урнашу буенча. Менә шундыйрак фикерләр бездә. Ә, бу нәтиҗәсе дип әйттем, ул лаборатория дип атарбызмы, аны бүтәнчәрәк атарбызмы? Әле анда журналистларга да, анда тәнкыйтьчеләргә дә өйрәнергә күп әйбер булачак һәм аларның да катнашы булачак анда дип әйтәсе килә. Журналистлар дигәндә именно театраль журналистлар дип әйтик әле.
Әйе. Э, Мәгариф журналына Таһир Сәлҗанов. Нәбилә сезгә иде, менә бик мактадылар сезне. Сез мин язучы буларак хөрмәт итәм. Сезнең бу ел юбилей да елы, әйме? Шуңа күрә драматург буларак үзегезне сынап карарга җыенмыйсызмы менә? Икенчедән, икенче сорау формасында премьера көне шундый итеп сайлагансыз, гашыйклар көне Ватанны саклаучылар көне, Туган тел көне арасында менә бу бәйләнеш сезнең театр премьерасында чагылыш табамы, менә шушындый рух булыр микән? Без аны
менә Зөфәр Назипович белән уйладык, уйладык. Беренчедән, бу сугыш вакытында бара торган тема. Сугыш вакытында вакыйга, әйе, һәм 23 нче февраль алдыннан без аны шуңа да багышлап куйдык дип әйтим. Һәм чыннан да 14 көнне инде гашыйклар көне. Гашыйклар көне, ә монда мәхәббәт бик күп. Монда мәхәббәтнең төрле очраклары бар дип әйтсәм дә була. Иге чиге юк монда, әйе. Монда шул хәтле вакыты-вакыты белән шул хәтле кискен үзгәрешләр бар. Ну, килеп карарсыз. Менә тел очында тора, әйтергә ярамый. Шулай булыр. Ул Шуңа күрә әйтеп уздым, анда бит әле хыянәт дигәне ирне, ә, хатынның иргә, ирнең хатынга гына дигәне түгел дип әйтүем. Аның әле илгә хыянәте дә бар, ни дә бар. Күп анда, күп, күп. Мәхәббәтнең дә төрлесе бар. Анда язмышларның да төрлесе бар. Шуңа күрә бик тирәнтен, бик Халыкчан, бик чын итеп язылган әйбер. Һәм куелышы да шулай булыр дип көтәбез, уйналышы да. Намира ханым. Инде әйтеп үтим инде син соравыгызга менә э, драматургия дигәннән э, мин ул вакытта әле бик яшь идем, әле беренче яза гына башлаган әсәрләрем иде. Нәки Исәнбәт белән язучылар берлегендә очраштык без. Нәки абый бит инде ул безнең яшьләрне бик карап бара торган иде. Ә, менә ни, шул әйтә, Казам, син, синең диалогларың шугал матур кырасың, син нишләп драма әйбер яза, язмыйсың ди. Мин драма әйбере яза алмыйм, мин сәхнәне күз алдына китерә алмыйм, беләсезме? Мин проза, прозай буларак, мин рәхәтләнеп, җәелеп язам әй бит. Ә бит анда сәхнәдә конкретлаштырырга кирәк. Э, теге анда бәйләргә кирәк аннарсын, аннарсын анда сузып табылмый. Монда бит инде йөзеп-йөзеп язасың дигән кебек. Берне язып карадым мин үземнең э, Парлы ялгыз дигән инсценировкасын. Яздым да теге Рөстәм Галиевка илттем, Түбән Кама театрына. Ул инде минем ике әйберне куйды бит инде. Ни, менә минем дус кызым Альбина да шунда утыра, бергә укыдык. Шуны укып бетердем, Рөстәм Матурнат ул бит шулай тыңлап торды, анар килеп җибәрде, шаркылдап килде дә, әһә, мәтәм булды, аңлашылды, мәтәм бүтә бер сүз әйтмә. Шуның өчен драматурглар безнең бик күп драматурглар бар бит. Аларның ипенә дә керәсе килми инде. Язсыннар. Әйе.
Менә шуңа күрә дә инде шушы драматургларны әзерәк селкетеп, үзебезнекеләрне, татарларны селкетеп, алар бик әз түгел бездә шактый алар. Ә, менә э, шушы э, әйберләрне эшләргә җыенып торабыз. Шу- Шушы арада.
Булыр ие Туфан, Туфан абый белән дә ие, ие. Чын-чынлап тотынмагансың инде, алайса, драматургиягә.
Микрофон, микрофонны ялгагыз.
Бер тамчы ярату. Бер тамчы ярату, ансы ие.
Там чирату озак барды ул, тугыз еллап. Тугыз еллап барды, аннан соң ул куелышы да күп күптән ничәнче еллар булды икән ул? 2000-дә шул 5-нче еллар түгелме ул? Бик озак куелды. Аны әле Зөфәр теләгән чиракта яңадан яңарта ала. Кабат.
Бер дә яңасын язып тагы бер нап киләм диби әле, искесен яңартырга.
Шәхри Казан, Эльвира Шакирова. Мәхәббәт, хыянәт турында сөйләгәч, шундый сорау туды, Гүзәл Хөсәеновна, бәлки сезгәдер. Интим күренешләр булачакмы спектакльдә һәм сезгә гомумән, булмый да, сезгә гомумән андый күренешләрне уйнау ничек бирелә?
Безнең Чын татар жанры традициясендә сакланылып язылган татар хатын-кызының чисталыгы, нинди генә мәхәббәт булса да, үз йөзен тотуы Зөфәр Назимович тарафыннан да ул шулкадәр тәфсилләп, шулкадәр саклык белән куелган, бернинди дә интим күренешләр юк. Мәхәббәтне бит аны интим күренешләрне кысышу, кочышу белән түгел, ә башка төрле чаралар белән дә күрсәтеп була. Алла боерса, бу безгә без моны булдыра алырбыз дип уйлыйм. Ничектер мин яратам мәхәббәт сәхнәләрен уйнарга. Ул миңа ничектер җиңел бирелә кебек. Миңа, киресенчә, көнкүреш менә шундый гадәти әйберләр авыррак бирелә төсле. Ә мәхәббәт җиңелрәк бирелә кебек. Бәлки табигатем шундыйдыр. Юкка әйтмәделәр бит инде. Юк, гомумән, татар халкына хас мәхәббәт ул үзенчәлекле мәхәббәт. Тыйнак. Аны, тыйнак мәхәббәт. Һәм Беренчедән, тамашачы буларак, сәхнәгә карап торганда да, әгәр дә яхшы иттереп күрсәтелергә тиешле мәхәббәт, ул хатын-кыз килеп чыгамы, ир кеше килеп чыгамы, аның йөзенә бәреп тора инде ул. Күренеп тора ул. Ул безнең, безнең күзебезгә күренмәс җепләр аркылы килеп тора ул тамашачыга. Аны телевизор экраннары аша биреп булмый торгандыр, шуңа күрә театрына аны барып карарга кирәк. Аның әсәрендә дә бит чынлап та, әйе, Нәбирә апаның язылган ул шундый дәртле хатын-кыз, әмма ул үзенең мәхәббәтен хаман чыгармый, хаман шушында кысып тота. Ничек кенә ул ургып чыгарга теләсә, ул да ул аны хаман баса. Менә шундый ялкыннарда дөрли торган

Нәбирә ханым, сездән шуны сорыйсы килә, менә бу әсәр бит инде ул әсәр буларак чыккандыр. Менә сез хәзер бу ялгыш кына ниндидер сүз җибәрергә дип куркып утырасыз. Кемнәрдер бит инде бу әсәрне укыгандыр, беләләрдер. Менә мин Нәбирәнең колагына бая шул әйттем. Әйтәм, бу журналистлар синең бу әсәреңне укыган микән дигән сорау бирдем Нәбирәгә. Микрофон. Журналистлар бәлки укымаганнардыр, укыган кешеләр дә бардыр инде. Ул, беләсеңме, ул инде 1990 нчы елда китап булып басылып чыккан, аның язылуына 35 елдан артык. Менә ул әсәрнең. Инде монда ул 90 нчы елда туганнар гынадыр ягъмәдә кайбер журналистлар.
Әйе. Э, э, китабы ни дәрәҗәдә менә халыкта популярлык казанды? Ул китап 15 мең тираж белән чыккан китап ул таралып бетте, ул бер дә калмады. Ул инде тагын кабат башка китапларга да кереп керде бугай инде минем берничә китапка. Бәлки укыганнардыр, бәлки укымаганнардыр. Хәзер аларга гаҗәпләнәсе юк инде. Шул 90 нчы еллар шаукымы белән э, Аңлый алмый калганнардыр.
Әсәр бит төрле-төрле тармаклана, ә инсценировкада бит автор, инсценировка авторы бер ике генә линия алып бара. Чөнки спектакльдә, театрда аның бөтен линиясын, һәр геройның төрмак тармакларын булдырып булмый. Тәслим апаның менә шушы бер ике линиясын алып шушыны гына сәхнә әсәр итеп бит куеп була. Әйе, әсәр бит тулаем бу турыда гына түгел, Җәмәгать Шайдуллин. Әсәр бит анда, аннан Зөләйха открывает глаза анда ял итә. Шулай бит Нәбирә, куя башласаң. Әйе, анда ул әсәр күп тармаклы дөрес әйтә. Аннан зур сериал төшерелгән. Әсәргә карап берничә инсценировка ясарга. Әллә ничә серияле кино төшерелгән әсәр ул. Әйе.
Рәфидә Зөя журналистыбыз. Менә ул кугандыр үзе дә яза. Нәбир апа, минем сорагым шунда, менә сез бит инде 35 ел элек э, соңлап килгән мәхәббәтнең татлы һәм ачы булуы турында язгансыз бит. Инде менә хәзер шул иҗат итүегез дәверендә күпме образлар тудыра-тудыра башка якларында ачмадыгызмы, башка фикерләрегез үзгәрмәдеме? Сез менә Үзегезнең күзәтүләрдән чыгып әйтсәгез иде, ул татлырак буламы, әллә инде киресенчә ачырак буламы ул? Мәхәббәтне беләсезме, бер төрле генә аңлатып булмый бит аны. Ул мәхәббәтне һәркем үзенчә кабул итә. Менә монда ничә кеше утыра? 15 кеше монда, аларның 15-нең 15 төрле мәхәббәт була. Мин инде алай торып теге мәхәббәтне мин яратмыйм аны нишләп торам ди. Әче һәм татлы дигән сүзләрне ничектер менә бал белән шикәр белән катнашкан кебек теге әче сарымсак диләр, исләр килгән кебек. Мәхәббәт ничектер инде ул беләсезме, ул Ветеринар һәркем ничек йөрәгеннән уздыра ме, менә нинди ничек уздыра ала. Мәсәлән, кемгә нәрсә ошый әле? Әйе, кемгә нәрсә ошый. Ләкин менә мин бер әйбер генә әйтәм, менә бу әсәрдә теге әсәрне ачмыйм инде. Нишләп ул шул кешене ярата алган дигән әйбер туарга мөмкин журналистларда, әйеме? Журналистларда. Менә нишләп аны ярата алган? Менә хатын-кыз, әй бит, шундый зат ул, әйеме, бер тиле, җүләр зат ул хатын-кыз. Әгәр ул гашыйк була икән, хатын булмагас. Әйе, хатын була, ул гашыйк була икән, ул җинаятьчене дә ярата. Үтерүчене дә яратасы, аны тормышта күргәнегез бар әйме? Ул иң әшәке кешене дә ярата ала. Аның менә табигате шушындый. Менә мин бәлки журналистларның алда бирә сорауларына җавап та бирәмдер.
Чутпан сорау? Сорау? 40 яшьтә дә яшьтер әле ул.

Ул вакытта бит инде хатын-кыз ят дигән әйбер булган. Кеше нәрсә әйтер дип дигән сүз булган. Менә безне әни шулай үстерде. Алай-болай интә күрмәс, кеше нәрсә әйтер. Ә бүгенге көндә син әйтеп кара берәрсенә, кеше нәрсә әйтер, бу минем эшем диячәк ул. Хатын-кызлар, әйме, күп кызлар инде, бөтенесен дә алай дип әйтәсе килми. Ә монда тамашачы кем күбрәк кем булыр дип уйлыйсыз? Менә Бу беләсеңме, бу тамашачы, әйтеп булмый, менә тамашачының яшенә карата мин әйтә алмыйм. Яшә, яшә килен, әллә 41 Әгәр шул, әйе, әгәр мәсәлән кызыксына икән кеше, менә шул чор белән, әйбит. Без бит инде язучы, язырга тиеш үзенең чорын, һәрбер язучы. Менә үзе яшәгән чорны мин инде, әлбәттә, әниләр, әтиләр чорын сурәтләдем бит инде. Мин монда яшьнең әйтмәс идем, менә бу унҗиде яшьлек, егерме яшьлек дип. Кем театр ярата, ул килә инде ул, аның яшенә карамый. Дөресен генә әйткәндә, кем үзе бу әсәрдән, шушы спектакльдән һәр кеше, һәр яшьтәге кеше үзенә нәрсәдер алачак. Бар монда. Монда яшьләр өчен дә бар. Монда олылар өчен дә бар, үзләрен искә төшереп утырырлар, яшьләр нәрсәдер алырлар, ул турыда белерләр, ниндиерәк буласын белерләр, үзләренеке шик, үзләренең яратулары шикелле генә түгел хәзерге вакыттагы. Урта яшьтәгеләр, Алар әле онытып бетермәгәннәр дә бардыр, барыбер укып торалар һәм күпмендер күргәннәр. Монда һәр кеше үзенә нәрсәдер ала, ала. Монда без аны 16 плюс дип куйдык куюын. Белмим, монда мәктәп укучыларына да барбер нәрсәдер алырга азык бар. Юк дигән, ни юк диләр бит, шуңа күрә 16 плюс. Әйе инде. 16 плюс. 12 плюс 14. 14 булсын дигән идем дә. Ну, унике, унике булса да ярасы булган әле. Ярый, ярый. Нәрсәне әйткәндә.
Алыштырыбыз анда Рафиша да хәреф алыштыру гына бер нәрсә түгел. Монда ятсыз әйберләр юк бу спектакльдә. Шуңа күрә гыйбрәт бар. Каман шул, каман да шул мәхәббәт бар. Төрле яшьтәгеләргә, э, төрле яшьтәгеләргә уйланырлык уйлар бар. күңелләре аша үткәреп, мин шулай уйлыйм, монда бөтен әйберне күңелләре аша үткәреп, көләсе җирендә көлеп, җылыйсы җирендә түзә алмаячаклар. Мин ниндидер, мин дә әйтеп китәр, ниндидер символларга кормадым, башта бар иде уйда. Теге бүгенге көнге спектакльләр шикелле декорация ясаган ниндидер символлар, ниндидер детальләр генә куеп эшләргә. Аннан уйладым, уйладым да әсәр барыбер реаль тормыш, шуңа күрә э, сәхнәдә дә матур декорация булсын дидем, реальный булсын дидем, реаль итеп уйнарга да Артистларга чын хисләрен чыгарып, Станиславский система сы буенча шул образга кереп, йөрәге аша үткәреп, бары тик йөрәк аша үткән генә йөрәккә барып ирешә, ди. Шуңа күрә чын хисләр, чын. Яшәү булсын диеп, барсын да реаль материал, реаль материалны реаль итеп сәхнәгә чыгарырга инде исәп. Ничек барып чыгар аннары?
Рәхмәт.
Ә менә әлеге әсәр кебек шулай бик күп еллар куелмыйча торган тагын бармы әсәрләр? Инсинеровклар, әйе, бу сезгә булыр инде. Күпме алыр?
Дөресен әйткәндә, бик теге портфельне бөтенләй белеп бетермим. Нәрсә өчен дигәндә, ул ягын аның режиссер төзи. Хәзерге вакытта безнең театрда менә 40, 46 әсәр буенча читка үткәрдек. Без әле үткәреп бетмәгән дә бар. Тагы калды уникесе. Уникесе калды. Шуңа күрә әсәрләр бик күп. Ләкин бар шундыйлары, берничә тапкыр куелганнары бар. Һәм халык театрларында куелганнары бар. Менә Хәбир Ибраһимныкын әле укыдык, ул куелган иде. Ул күп халык театрларында куелган булган. Шуннан бар өр-яңалары. Әйтәсе килә, китерделәр шундыйрак әйберләр, шундыйрак әсәрләрен. Кемдер язган да, бер җиргә чыгарып язып бетермәгән. Бер җиргә дә чыгармыйча, менә Соңгы ун битен менә әле кичә генә язып бетердем дип алып килгәннәр дә бар. Ә калган алдагы битләр инде аның язылган булган 10 ел элек, анда 5 ел элек андыйлар да бар. Берәү генә түгел әле, берничә.
Шуларның иң әйбәте утка очкан күбәләк ди.
Бу утка очкан күбәләкне аларга кушмыйбыз. Бу аерым. Шуңа күрә булыр һәм Аллаһы бирсә булыр барсы. Бер генә сорау менә сезнең театр үзгә театр, чөнки баш режиссер сез эшлисез. Әйе. Ничегрәк мәсәлән Баш режиссер белән эшләү периоды әйбәтнирәкме иҗат артистларга сезгә? Аны беләсең, аны алай. Алай дөресен әйткәндә чагыштырмас идем. Аның һәр нәрсәнең үз яхшы яклары да бар, һәр нәрсәнең үз теге э, тискәре яклары да була. Э, ләкин э, безгә менә 2 ел бирелде, 2 ел бирелде. Гәрчә аның Бер сигез ай инде аны пандемия алды. Дөресен генә әйткәндә, бик шундый вакытка туры килдек. Артистлар да төрле-төрле режиссерлар белән эшләп, төрле-төрле яктан ачылдылар. Менә бу теге минем сүзем генә түгел. Мин наоборот алар сүзен әйтәм. Кемдер гел Комедиядә типажга гына барган артистлар э, уйнадылар э, драматик рольләрне, вообще икенче яктан ачылдылар. Э, менә бер генә мисал, өч аршын җирне куйдык бит инде. Өч аршын җирне куйганда, куйдык та, шуннан соң миңа Нәкайпа килде. Беткәннән соң, менә шушы спектакльнең теге куллар чабып, пәрдәләрне япканнан соң килде дә ул, Әфәнисенем, ди, башка театрлардан да артистлар чакыргансыз икән, ди, менә әйбәт булган, әйбәт булган, шулай итеп. Мин әйтәм, Нәкыйп, алай түгел, бөтенесе үзебезнекеләр. Кит аннан, танымадым бит, бит, ди. Мин ул артистны алай күргәнем юк иде, ди, бусын болай күргәнем юк иде, дип, ягъни һәрберсенең исеме белән санап чыктык. Ул аны танымыйча утырган. Ә болай нәкъ япа спектакльләргә йөри ул безнең. Менә шуңа күрә әйтәм, һәр вакытның үзенең уңай ягы бар, тискәре ягы бар. Ә э, хәзерге вакытта бөтен артистыбыз, бөтен артистыбыз эш белән мәшгуль. Һәрберсе, анда безнең бит әле спектакль гына түгел. Анда әнә шук э, щиткалар, шул ук лабораториялар, шул ук бездә могҗиза эшләп килә авыру балалар белән аны менә э, Зөфәр абзый безнең э, җитәкли дип әйтсәк була. Җитәкли ул алар белән эшлиләр. Һәр якшәмбе көнне алар белән әле әйтергә буламы соң инде монда неме озакламый нәрсәгә тотынасыгызны шушы балалар белән? Алла бирса, әйе. Бер әсәргә, Кәрим Тинчурин әсәренә тотыначаклар чыгарырга. Шул балалар үзләре уйнаячак. Э, менә э, һәм
социаль челтәрләрдә гел роликлар Ой, бик күп, бик күп роликлар төшү. Ул пандемия вакытында нәрсәләр генә төшермичә, гел көне төне дә эшлән, эшләнде анда, эшләр барды. Э, эксперимент ясадык, нидә, ачык сәхнәдә куеп. Менә ачык сәхнә дә куйдык без аны ишек алдында. Ә безнең ул ясалган бөтен әйбер, э, сәхнә, без аны күчереп утырталабыз любой җиргә. Без аны кыргап чыгып, анда да коралабыз. Шундый иттереп ясадык без аны. Һәм озакламый э, безнең Кәрим Тинчуринның э, үзебезнең парк бар бит инде. Кәрим Тинчурин паркы бар. Аның исеме дә хәзер Кәрим Тинчурин паркы дип атала. Менә шушы араларда гына он эшне бетереп кенә киләләр хәзер. Э, аның бюсты куелдан да, аның э, тышкы яклары э, Кәрим Тинчурин паркы дип язылып, зур хәрефләр белән шундый матур әйбер ясалдан да. Анда булырга тиеш Сәхнә дә. Ну, ансына әзрәк җитеп бетмәде сәхнәгә, ясый алмадылар. Киләчәктә булыр дип көтәбез. Чөнки без анда төрле бәйләм, бәйрәмнәрдә төрле мероприятиеләр үткәреп торабыз. Шул паркка килеп. Менә егерме, көтәбез шулай, егерме җиденче мартта, театр көнендә без аны ачырбыз. Аның бюстын, аның паркын менә шулай итеп матур итеп ачырга дип торабыз уйлап. Эш бик күп. Әле уйлар, фикерләр дә бар. Ә, ә, әйтеп бетермәдем. Әйтеп кенә уздым. Э, критиклар, э, театр, театраль жур, журналистлар дип әйтим. Э, әйе, тәнкыйтьчеләре белән бергә эшлисе эшләребез бик күп әле. Эшли, сезгә дә тынгы бирмәячәкбез әле. Әле безнең тагы быел көтелә э, Кәрим Тинчуринның фестивале. Сабан туенда быел эшләрбез дип уйлыйбыз. Алла бирсә, Алла бирсә. Эш бик күп. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Э, Барыгызга да зур рәхмәт.
Егермесе көнне онытмагыз инде килеп, кулъяулыкларыгызны алып, күп итеп. Хәзер Асад җылаганын күрсәтмәскә дә була, масканы каплап куясың да, күзеңә хәтле тартып.
Рәхмәт. Рәхмәт сезгә рәхмәт. Барыгызга зур рәхмәт.
Нәбирә апага рәхмәт, барыбызга да. Барыбызга да рәхмәт. Сара абыйга.